زمانی دایک وەکو بەخشین و پێدراوێکی ئیلاهی بە مرۆڤەکان هێمای مانەوە و سەکۆی ژیانەوە و تیاژیانە ئاماژەی ورە و ئیرادەی گەلێکە بەسەر کۆسپ و بەربەستەکانی لە ناوچوونی ئەو زمانەدا پاراستنی زمانی کوردی هەر لە دێرین زمانەوە بووەتە گەورەترین دەسکەوتی نەتەوەیی و بە زیندوو هێشتنەوەشی شۆڕشێکی زیهنی و فکری مەزنە و سیمایەکی کلتووری دەوڵەمەند و فەرهەنگێکی پڕ جوانی بە مێژووی گەلەکەمان بەخشیوە، بایەخدانیش بە زمانی دایک شکاندنی دەستی دوژمن و داگیرکەرانە و ئەرکە لەسەر شانمان و پێویستە هەموومان سەربازێکی ئازا بین و بجەنگین لە پێناو پاراستن و مانەوەی شکۆی نەتەوەکەماندا کۆشش بکەین و لە لەناوچوونی بیپارێزین. زانێ ئەمە دەڵێن لۆ ئەوان دەڵێن نەبوو ئەلینا ئەمە دەڵێن هەڵدە هەڵدە دێری ئەو دەڵێ هەڵدەوەێ ئەمە دەڵێن ئێستا بە پرشتی دەماڵی ئەمە دەڵێ شەفا ئەبە فرماڵ ئەوان دەڵێ شەفاڵە ئێستا لەو ڕۆژانە میوانمان هاتبوون دەمان گۆ بە فرێ دەماڵین بە شەفاڵۆکەی خەڵکی کنەمە بدەیان گۆ شەفا ئەوە شەفاڵۆ قسیە بەفرمە ئێرە ئەو بڵێ زاراوای شوێنێ لە خۆشناوەت یەک بەیازە لێرە لە دۆڵێت بەیازە ئەجا هەر ئەوەی دەزارەوە فەرقی ئێ بڵێن ئێ کوردەواری هەموو هەر کوردین بڵێن کوردی ئێران و ئێراقی بڵە هەرێکە زاراوەیەکی زمانی کوردیە زانم و تازەش لەسەر لێوا گۆڕی زمانی ناگۆڕم ئیشەله هەر کورد و هەر کورد زۆرانی بادی

ئێ ئێ کاکە ئێرە وە بوانەکێ نییە بانگ دەکات لە لە شاخی بانگ دەکات داگەڕێ هەڵگەڕێ وەرە ئەم بۆ دەڵێن بۆ بناسکی دەکەنەوە ئیشەکەی وانە خۆ ئەو زاراوای زمانت کە هەیە ئیداکتە نان ئی بابتە مافەرقی چیە داک و بابت هۆدوک بێت واتیلە منداڵەکان بڵێم هەر بە زاراوی خۆ ئەوەی دەکەن زاراوی خۆ ناگۆڕ

بە زمانی کوردی نەکەی وە بزانە تو مردی تۆگەر نەزانی بە زمانی کوردی قسان بکەی و نەوێری تو بە مردی حەسێت وەک لەگەڵی دابیوە داکو بابان ڕ ئەو زمانە بڵێ نەهاتووە هەتا ئێستا و تا دەبڕێتەوە مەش ئەولادیە مەش لەمەوە ئەو زمانەی ئەو زمانەنە ئەرە وەڵام نەزمانێ کوردیا زان مێشتی دیکە نزان نەوەڵە سارە ئەو زمانە مخسا پێکردینەوە یەکە دیکە نزانم هە هەیوارێ ئەوەن دەیانزانم. گەر لێم بپرسن شانازی بە چیەوە دەکەی بێ دوو دڵی دەڵێم بە زمانەکەمەوە کە زمانی کوردیە ئێجا خۆ زمانێمە شانازی پێوەکەین زمانی کوردی نیە شانازی پێوەکەین زمانی کوردیش پەڵی بستێنی لە هەر چوار پارچە هەر چوار پارچەی هەبی ژیان